Megan, llongyfarchiadau mawr ar gyhoeddi Tu ôl i'r awyr, dy gyfrol gynta di. Dwi wedi bod yn ffodus a dwi wedi cael ei darllen hi. A mae'n siŵr bod yna bobl sy'n gwrando ar hwn, maen nhw'n ddarllenwyr brwd, a pan mae rhywun yn darllen, mae yna lyfrau weithiau does sy'n aros efo chi yn fwy na'r lleill. Maen nhw'n newid eich ffordd chi ella o sbio ar y byd ac ar wahanol bethau. Maen nhw'n lyfrau sy'n dod yn rhan ohono chi, neu mae yna gymeriadau yn y llyfr um, da chi eisiau bod yn ffrindiau efo nhw, um, neu falle maen nhw wedi dod yn ffrindiau i chi. Mae yna lyfrau neith wastad aros yng nghanol symudiadau bywyd. A heb amheuaeth i mi, mae Tu ôl i'r awyr yn un o'r nofelau ysgubol dirdynnol gwefreiddiol yna. Mi nath hi'n haro fi oddi ar yn uchel, a yn syml, mae hi 'di mynd i roa dwfn tu mewn i'n nghalon i, a mae hi 'di aros yna. Alla i ddim canmol y nofel yma ddigon, a Megan dwi yn gwbl mind-blown o dy allu a dy dalent aruthrol di. Dwi'n meddwl bod chdi'n awdur cwbl, cwbl arbennig. A dwi'n diolch i chdi am rannu a chyhoeddi y nofel yma. Mae hi'n edgy, mae hi'n ddoniol, mae hi'n ddirdynnol, um, mae hi'n torri tir newydd. Mae hi'n nofel holl bwysig a mae hi'n nofel dwi eisiau i bob un disgybl ysgol i darllen hi. Y nofel dwi eisiau gweld ar y maes llafur, ond Nid yn unig y nofel i ddisgyblion ysgol i darllen, ond y nofel i bob un oedolyn i darllen hefyd. Dwi'n ymddiheuro ar un wedd Megan oherwydd dwi'n gwybod mae'n beth anodd ymateb i rywun pan ti'n clywed geiriau fel yna, ond dwi eisiau chdi wybod dwi yn meddwl bob un gair a dwi'm yn gweneithio o gwbl. A gai ddod yn gyfer chdi yn wresog a gofyn i ddechrau, sut wyt ti'n teimlo, sut mae o'n teimlo i gyhoeddi dy gyfrol gyntaf erioed? Yym, wel ar y funud mae'n deimlad brawychus iawn meddwl am yr cymeriadau 'ma sy 'di bod yn rhan ohono fi am ers cyhyd yn ym mhennau pobl eraill, yym ond hefyd dwi'n teimlo'n ofnadwy o ffodus mod i 'di cael y cyfle i gyhoeddi nofel. Yym ia felly na ma'n ma'n fraint yym cael cyhoeddi lofe- y nofel ac efo gwasg y Lolfa hefyd yym ia.
Heb ddatgelu gormod am gynnwys y nofel, rho rho fraslun i ni ohoni. Yym ia mae'n stori am ddau berson ifanc yn y chweched dosbarth sy efo anhwylderau iechyd feddwl a y cyfeillgarwch rhwngthyn nhw um, a'i, ai taith nhw'n ystod y blwyddyn cyntaf nhw'n y chweched. Um, ia, yeah, dyna yr um, sail yn ofal mewn ffordd. Yeah.
Dos a ni nôl 'de. Dwi wnawn i ddeu' nes i sgwennu y nofel yma yn wreiddiol i 'Steddfod Môn a bo' chdi wedyn 'di cael ysgoloriaeth awdur newydd gan Llenyddiaeth Cymru i datblygu hi'n bellach do. Dos a ni ar y daith jyst i ddeud t'o' sut ti 'di dod â hi drw' gwahanol gama'. Reit ia yym ia mi odd y stori fer honno odd hi'n o'dd y stori fer yn yn ryw fath o

Ond, ia, ond mewn gwirionedd, o'n i wedi bod yn sgwennu'r nofel ers dipyn. Nes i sgwennu chydig o benodau uh, pan o'n i tua 15 oed. Mae'r cymeriad wedi bod efo fi ers, ers, ers, uh, ers hynny, lle. Um, ond wedyn yn amlwg eisiau roed y nofel er neillu gan obwyntio ar gwaith prifysgol, wedyn mynd nôl ati wedyn ar ôl cael y cymhelliant i sgwennu'r stori fer yma. Ie. Waw ma' hynna'n anhygoel. Wedyn ma' ma'r yy ddau brif gymeriad 'di bod efo chdi ers blynyddoedd 'lly yndi? A ydi ydyn nhw 'di newid yym 'di newid trywydd yn ystod y blynyddoedd yna? O do do yn bendant. 'Swn i methu deutha chi sut ond ond yym yn sicr do ma' nhw wedi. Maen nhw 'di datblygu, maen nhw 'di mynd lot fwy byw ar hyd yy ar hyd y blynyddoedd. Yym. ia, mae'r stori newid yn llwyr hefyd, felly ia, mae, mae, mae di bod yn broses hir i gyrraedd y, um, y nofel dyma i mlaen. Waw.
Eglura sut dath y syniad i chdi, lle be oedd y gwreiddi na i ddechrau ta, nath o rhywbeth penodol ysbrydoli chdi ar y dechrau? Um, mae'n hanodd, mae'n gwestiwn hanodd achos dwi'n meddwl bod yna byd penodol nath sbarduno na dwi'm yn meddwl d- dwi me'wl bod o 'di dod o'r cymeriada' bod y cymeriada' 'di datblygu yn gynta' a wedyn nath y stori ddod yn naturiol wrth iddyn nhw ddatblygu yym ia d- dyna'r dyna'r cwbwl mewn ffor' ond dwi hefyd yn yn gyffredinol dwi'n ca'l lot o ysbrydoliaeth gan gerddoriaeth ma' gynno fi b- playlist ar Spotify sy'n llawn fatha can- ganeuon sydd yn yym wedi helpu fi fy naws yn ofal ac yn y blaen. Um, Ie, yeah, ond na, dwi'n gallu meddwl am un byd penodol. Um, mae gyd ydi, ie, yeah, y cymeriadau um, uh, gwreiddiau y, y stori mewn ffordd. A dwi'n dyna sy'n licio sgwennu, yn cael cymeriadau gyntaf, wedyn sicrhau bod nhw'n bobl, bobl go iawn mewn ffordd, a wedyn, um, a wedyn dilyn i, i stori nhw a gweld go lle maen nhw'n nhw mynd. mm.
Dan ni rŵan am gael blas bach o'r nofel ei hun.
Mae'r llythrennau ar y cefn bron mor fach â gronynnau o dywod, ond ar ôl craffu ychydig, dwi'n gallu gweld fod y record o'r tridegau, gan fand jazz o'r enw The Blue Jacks. Mae yna bump trac ar y record, y rhan fwyaf wedi dylanwadu gan ragtime, dwi'n meddwl. Cerddoriaeth sy'n neud i chdi ddawnsio tan ti'n hedfan. Ond mae yna un gan sy'n chydig yn wahanol, yn swnio fel mel cynnes ym nghlustia ac yn datod yr air o'n cwmpas i tan i fod ddangos lliwia miloedd ar filoedd o fachludoedd. Freedom in E minor. Does 'na ddim llawer o wybodaeth am The Blue Jacks ar y we, dim prawddeg ar Wikipedia hyd yn oed. Yr unig beth dwi'n gallu ffeindio ydy paragraff llawn typos yn nyfnderoedd Reddit. A dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, mae dyma'r unig bimp can iddyn nhw recordio erioed. Dwi'n gafael yn ymylon o gorchudd carbod ac yn tresio amlinelliad y steiniau melyn sy'n tyfu o'r gorneli. Ella, pan oedd y record yn newydd, nath rwy'n ei ddefnyddio fo fel coaster ar gyfer cocktails mewn clwb dawnsio yn Efrog Newydd neu Chicago. Ella, ar un adeg, roedd o yn yr un ddinas a Louis Armstrong neu Fletcher Henderson. Ella yn yr un stafell â nhw. Ella, Nathon nhw afael ynddo fo yn union fel dwi'n neud rwan. Dwi'n meddwl sa'r byd yn cael ei ail beintio sa defnydd fel ma'n gallu siarad. A dwi eisiau deud hynna wrth dad rwan. A, a diolch iddo fo rwan a siarad am freedom in E minor efo fo rwan, rwan, rwan, rwan. Dwi'n meddwl dwi 'di dechrau gafael yn y carbod yn rhy dynn, so dwi'n ei daflu fo ar y gwely cyn i fi rwygo fo. Mae yna bedwar ohonyn ni wedi dewis Cymraeg fel pwnc AS, a dwi'n cyrraedd 5 munud yn gynnar i gael y set yn y cefn. Mae Miss yn dechrau'r wers yn syth pan mae'r gloch yn canu, yn rhoi tudalen yr un i ni o gerdd wedi ffotocopïo. Ac yn gafael yn y copi ola yn ei dwylo ei hun cyn sefyll o flaen y bwrdd gwyn. Dwi'n darllen y teitl. Yr Wylan, gan Dafydd ap Gwilym. Sa rhywun eisiau trio ei darllen hi? Medda hi. Na. pen i lawr. Dwi'n anwyladwy. Dwi'n anwyladwy, anwyladwy, anwyladwy wrth ganolbwyntio ar y sgraffiadau sydd dros y bwrdd. Yn canolbwyntio fel sa fi'n trio'u cofio nhw i'w darlunio wedyn. Pen i lawr, lawr, lawr, tan bo mes di di flasu ar y tawelwch. Iawn. Na i ddechrau ta. Dwi ddim yn deall hanner y geiriau canoloesol, ond dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi dal yn gallu clywed y gynghanedd yn troi aer y dosbarth o lwyd trwm yr ysgol i amryliw. Chydig fel pan dwi'n gwrando ar Freedom in E minor, neu pan mae mam yn siarad am nain.
Mae yna ddau brif gymeriad, Anest a Deian. Sut fysa ti'n disgrifio nhw fatha sut bobl ydyn nhw neu o leiaf sut bobl ydyn nhw pan 'da ni fel darllenwyr yn cyfarfod nhw am y tro cynta' un? Ia yym ma' ma' Anest yn gymeriad byrbwyll na- byrbwyll iawn pan 'da ni'n pan ni'n cyfarfod hi, a mae, mae hi'n drwy gydol y nofel. Um, mae hi yn ymddangos yn hyderus, ond mae ganddi lawer iawn o hunan gasineb, a mae mewn lle tywyll iawn pan da ni'n ei chyfarfod hi. Um, um, mae hi, ia, mae ar fi'n um, ail dechrau chweched mewn ffordd, um, di hefyd yn dda iawn yn ei aroliadau. Um, ond mae hi yn berson um, er bod hi mor lle tywyll, pan ni chwarfod hi, mae'n berson creadigol, mae'n gerddorol. Um, ia, ond, ond um, ia, er byrbwyll iawn yn gniol, ond uh, lot o, um, dim, dim lot o hyn yn hyder. Mae Deian, Deian rhywun fath, gyda fo lot o hyn yn hyder chwaith o gwbl. Um, mae o'n gymeriad sy'n hollol wahanol i Anes mewn ffordd, mae, mae lot o ffyrdd, mae o'n swyl iawn, mae o'n ansicr, um, A mae o'n greadigol hefyd, mae'n mae'n artist ond dwi'm yn meddwl 'sa fo'n galw'i hun yn artist, dwi'm yn meddwl gynna fo ddigon o hyder i ar gyfer hynna. Yym ond ia mae o ar ei dechra yn y chweched dosbarth yym a mae o wedi cael blwyddyn anodd iawn cyn i gyfarfod a dan ni'm yn siŵr beth sy'n digwydd yn nechrau'r nofel. Mm.
Craidd y nofel ydy mewn ffordd yr cyfeillgarwch neu y berthynas 'ma sy'n datblygu rhwng mhm. Dian ac Anest a maen nhw'n ddau sydd ar y cyrion falle 'sa ti'n deud, ond ma' nw 'di canfod rhyw dir cyffredin oherwydd bo' nw wedi troedio'r un math o lwybyr a'i gilydd a hefyd ma' nhw'n gymeriadau sydd efo lot o gydymdeimlad a empathi at ei gilydd a ella'n wbath reit brin enwedig mewn mewn pobl mor ifanc 'lly. Hmm. Dwi'n me'wl 'dan ni gyd yn nabod pobl fel Anest a Deian ac i raddau 'sa ti'n gallu deud mae 'na Anest a mae 'na Deian yn bob un ohonon ni hefyd oes? A be dwi'n weld yn anhygoel ydy so ti'n rhoi llwyfan a llais 'ma i bob un o'i meddyliau nhw. Mae meddyliau nhw gyd yna yn ei holl amrywiaeth ti'n gwbod wnaeth rhai pethau neu' fi chwerthin wnaeth rhai pethau 'neud i mi gi- grio 'de ac wna i gyfadda' o'n i yn gweld rhai pethau yn anodd i ddarllen, yym ond hefyd dwi'n falch mod i wedi darllen o. A falle mewn byd lle mae yna t'o' ma' 'na ffilter ar bob dim. Hmm. Do's 'a ddim ffilter yn fama nag o's? Yym t'od 'dan ni 'di arfar ella 'dan ni'n ca'l penderfynu be' i ddangos neu be' i beidio ddangos ond yn fama 'dan ni'n ca'l treiddio i weld bob dim. T'od hmm. o'dd yr Oedd hynna'n bwysig i chdi bod chdi'n gallu ymdrin efo pynciau a pethau reit anodd a bod chdi'n cael so, lle i sgwennu hynna ac i roi llais iddo fo? Um,
ia, yn bendant, so mae'n bwysig ofnadwy um, neu hynny lle, a just, um, bod yn onest, dwi'n meddwl bod onest o'r peth pwysicau fi um, wrth yn ymdrin ar, ar, ar pynciau hyn. Um, ia, jyst bod yn bod yn gwbl, gwbl onest, ac o'n i'm eisiau dal yn ôl o gwbl rhag emosiynau'r cymeriadau yma. Um, o'n i eisiau bod yn drew iddyn nhw, um, ac hefyd yn, ia, yn, yn drew i'r holl deimladau yma, yr, yr holl emosiynau dynol yma, oedden nhw'n nhw, nhw ei teimlo. Um, hyd yn oed y rhai mwyaf cywilyddus ac amrwd mewn ffordd. Um, Wel, nid cywilyddus, ond uh, pethau, dwi'n meddwl, mae lot o bobl yn teimlo cwilydd dros mm. er, yr, yr emosiynau, y rhannau mwyaf bregus yn nhw hunan. Um, a dyla hynna ddim bod yn wir, um, ond dwi'n eisiau bod yn onest yn, yn, yn y ffordd yna lle, jyst um, cyfleu pob dim. Um, Ie, yeah, achos yn, yn y celfyddydau, dwi'n meddwl, mor bwysig bod ni'n um, yn cyfleu yr, yr, yr holl emosiynau yma, um, hyn oed o rai da ni'n mynd deall eto, rhai sydd nid ni'n deimlo cwilydd, um, um, nid i'n normaleiddio nhw, ond i, i um, yeah, i, roi, i roi, fel nes i roi, dweud, i, i roi llwyfan iddyn nhw ac i, um, yeah, i, i drio, yeah, just i, i um, amlygu fod nhw'n um, yn deimladau dilys mewn ffordd. Mm. Ie, yeah, dwi'n meddwl, ti wedi dweud y cwbl fanna pan ti'n dweud, to, maen nhw'n deimladau dynol, ydy, wedyn, mm. to, maen nhw fatha unrhyw deimlad arall, felly dylo pam pam ddim siarad amdanyn nhw 'de? Fatha, y mys llawer o betha ti 'di sgwennu, nath hwn aros efo fi a rhan ydi o lle ma' Deian o 'ma'n siarad am am boena' bywyd mewn ffor' a dwi me'wl ma' pob un o ni 'di bod yn y sefyllfa yma lle falla ma' 'na rwbath yn poeni rywun a ma'r broblam ar y pryd yn edrych yn anfarth a wedyn diwrnod wedyn 'di rywun prin yn cofio amdano fo, mae mor bitro a hynny, a dyma ti 'di sgwennu ddoe. Rhyfedd, rhyfedd, rhyfedd, mae'n rhyfedd sut o ddoe mor fyw nes i fod o'n yn hamgylch ynni ni, a da ni'n nofio ynddo fo, ond rwan, yn sydyn, diom yn bodoli o gwbl. Da ni ddim yn gallu i weld o hydnod. Mae o rwla y tu ôl i ni, mor mor bell, dwi methu cofio. O'n i'n gweld ar ddiwedd y nofel hefyd, ma' 'na ma' 'na atodiad mewn ffordd oherwydd be' sy 'na 'di rhestr o rifa ffôn a gwefanna gwahanol, ma' 'na yym Anxiety UK, Samaria, yy Rethink Mental Illness, Diverse Cymru a maes llawar iawn mwy a ma'n adnodd gwerthfawr iawn i gynnwys. A deud y gwir, o sbïo arno fo, yym, wnes i sylwi a dwi'm yn weld o mewn llyfrau yn aml. Timod, mae'n rywbeth ti'n weld ar ddiwedd rhaglenni teledu pan ti'n cael llinell gymorth i rywun i ffonio, ond nid mewn llyfrau gymaint a gobeithio. Yym, welon ni fwy o hynna yn digwydd mewn llyfrau. Mae trafod iechyd meddwl mewn llenyddiaeth yn bwysig i chdi, dydy? A dowch i ni rŵan 'ta wrando ar Arddun o Meddwl dot org sy'n sôn chydig am bwysigrwydd o fod yn agored am gyflyra' iechyd gwahanol.
Helo, Arddun Rhiannon dw i a dw i'n un aelod o dîm rheoli gwefan Meddwl dot org, sef yr unig wefan uniaith Gymraeg sy'n trafod a chyflwyno gwybodaeth am iechyd meddwl. Wel yn gynta, llongyfarchiadau enfawr i chdi Megan ar gyhoeddi dy nofel gynta ac am nofel i gychwyn dy yrfa fel awdur. Dwi mor falch bo chdi 'di dewis sgwennu'r nofel yn y lle cynta, a hefyd dewis sgwennu nofel am bwnc sy mor anodd trafod. Dwi ar y cyfan yn meddwl bo 'na well dealltwriaeth y dyddiau yma um, o'r angen i drafod y pethau sy'n ein poeni ni'n fwy agored, ac ma' hynny'n cynnwys iechyd meddwl. pwnc sy 'di bod yn un reit tabŵ yym tan yn ddiweddar iawn. Ond y gwir plaen ydi, mae iechyd meddwl yn berthnasol i ni gyd. Mae gen bawb iechyd meddwl. Ac yn ôl yr ystadegau, mae o leia' un mewn pedwar ohonon ni yn mynd i brofi cyflwr iechyd meddwl ar ryw bwynt yn ein bywydau ni. Felly mae o'n beth llawer fwy cyffredin na 'dan ni'n ei feddwl. Mae siarad am y pynciau yma mor bwysig, nid yn unig am ei fod o'n rhoi cysur i'r person sy'n byw efo'r cyflwr ac yn dangos ei bod nhw ddim ar ben eu hunan, ond mae darllen am brofiadau a theimladau mewn nofel, achos yn byd dychmygol sy'n cael ei bortreadu gan Megan, yn help rywsut i rywun ddeall ac archwilio ei deimladau a'i brofiadau fo'i hun. Mae bibliotherapi yn dda yn yr ystyr yma, um, achos dyma ydy o, sef dull therapïau celfyddydau, um, celfyddydol creadigol sy'n cynnwys adrodd straeon neu ddarllen testunau penodol efo'r nod o wella. Um, a mae Megan yn gallu siarad o'r galon, um, achos mae'r pynciau yma'n berthnasol ac yn bwysig iawn iddo hi. Mae yna lais gonest a diffiant yn fama. Um, Ac wrth gwrs, mae o'n anorfod deud bod nofelau Cymraeg yn bwysig, ond 'swn i'n dadlau bod nofelau Gymraeg i bobl ifanc yn bwysicach fyth. Yym, mae o mor bwysig rhoi mynegiant i bobl ifanc sy'n digwydd yym siarad Cymraeg ac yn byw eu bywydau yng Nghymru, yym, a dangos iddyn nhw bod modd trafod unrhyw bwnc, a hynny drwy'r Gymraeg. A mae hynny'n sicr yn wir yn fy ngwaith i efo gweddol meddwl. achos pwrpas y wefan ydy rhoi gofod a rhyddid i bobl um, siarad am eu profiadau personol, a hynny drwy'r Gymraeg. Yr oll sy'n weddill i mi ddeud felly ydy diolch yn fawr, Megan, am sgwennu'r nofel bwysig hon, a dwi wir yn gobeithio um, eith pawb ati i phrynu hi ac i ddarllen hi. Dwi'n ffrind balch iawn hyn yma. Mae arddull y nofel yn un o'r pethau sy'n ei gwneud i mor unigryw i mi. Tydio falla, dwi'm yn gwybod beth o'n i'n ddeud, dio'm yn cael ei sgwennu yn y ffordd mwya' confensiynol, hynny ydi do's 'na ddim toeon bach weithia', do's 'na'm prif lythrenna', do's 'na ddim collnoda', weithia' do's 'na'm bylcha' rhwng geiria' a math yma o beth. Hmm. Wrth gwrs, sy hynna ddim yn beth newydd mewn llenyddiaeth, mae bron sy'n ni'n dweud yn rhyw arddull yn y fo'i hun o'n. Ond hmm. be' sy'n gwneud y nofel di yn ar- yn arbennig dwi'n meddwl ydi mae'n gweithio, mae o'n llifo mor naturiol, mae'n gredadwy. Dwi'n clywed y lleisiau 'ma wrth i mi ddarllen o, a mae o mor driw i ffordd mae pobl ifanc yn siarad heddiw ac yn cyfathrebu efo'i gilydd. Ac yn ddiddorol hefyd, mae 'na mash-ups o arddulliau sgwennu gwahanol. Yym, mae gennych chi negeseuon testun, Snapchat, ma' 'na fatha comments neu sylwada ma' rywun yn roid o dan llunia' does neu sylwada fysa rywun yn roid ar adefyn a ma' 'na hefyd y sgwennu mwy traddodiadol telynegol yna hefyd a mae o mor gyfoes a pherthnasol i'r oes yma. Odd yr arddull yna t'mod odd o'n wbath nes di neud yn fwriadol ne' nath o jyst dod yn hollol naturiol i chdi fela? Yym, wel, o ran lleisio'r cymeriadau, yn sicr, oedd o'n gwbl, gwbl naturiol. Nes i'n meddwl dwywaith. Um, o'n i eisiau, fel o'n i'n dweud gyna, eisiau bod yn gwbl driwi'r cymeriadau efo iaith nhw hefyd. Um, achos, ie, dyna fy lleisio o'n i'n glwad pan o'n i'n, um, pan geisio fi magu mewn ffordd, ti'n gwybod, fatha, ie, um, o'n i eisiau bod yn onest eto, bod um, efo'r efo arddull a jyst bod yn um, cyfleu, um, ia, fel, fel ti'n ei ddeud, y, y ffordd ma, o trio cyfleu y ffordd mae pobl ifanc yn siarad um, yng Ngogledd Cymru heddiw be bynnag. Um, er bod lleisio'r cymeriadau yn gwbl unigryw iddyn nhw hefyd, mae gennym nhw rhyw dafodiaeth bach unigryw hefyd yn meddwl, ond gobeithio bod nhw'n rhyw fath o um, ia, um, adolyrchiad ar, ar y ffordd mae, mae pobl ifanc yn siarad heddiw. Um, um, ia, felly na, yn sicr oedd o'n beth gwbl naturiol, ond, ond hefyd yn rhannol o'n i isio, o'n i'n fwriadol isio gallu isio sgwennu rhywbeth fel hyn i allu um, ia, i adolyrchu um, uh, iaith uh, pobl ifanc, mm. iaith lafar. Yeah. Dwi'n meddwl na beth fydd y wych ydi, to, gobeithio fydd na uh, bobl ifanc sy'n mewn ysgolion uwchradd rwan yn darllen hwn ac am y tro cyntaf rioed, maen nhw'n mynd i weld i steil nhw o sgwennu mewn llyfr yma hynna'n gwbl, gwbl wych. Mi gown ni rwan ta ddarlleniad bach arall.
Dwi'm yn dallt ia. Dwi'm yn dallt pam ffwc dwi'n teimlo fel 'ma, achos 'di teulu fi ddim yn debt na'm byd, 'di mam fi heb 'di marw mewn car crash fatha mam hogan dau blwyddyn yn China fi'n ysgol hen fi, dwi heb 'di ga'l fy bwlio mwy na pawb arall na'm byd fela. So dwi'm yn fair ar y plant eryll yn ysgol sy'n mynd trw shit, dwi'm yn fair arnyn nhw bo fi'n teimlo fel 'ma, achos gynna fi ddim reasons dramatic i heitio bywyd fi, a dwi'm yn ffwcin dallt pam! Dwi'm yn neud sense, a a hynna sy'n pisio fi off mwy na'm byd. Heblaw am dan fatha, sa'm byd sbeshal amdano fi. Dwi'm yn del fatha genod eryll ar Instagram, dim yn sexy fatha genod sy'n mynd yn famous, dim yn ffynni fatha ma' hogia'n ffynni, dim yn genius fatha genod sy'n mynd i Oxford a Cambridge a bod yn doctors a lawyers fatha ma' Alice isio neud, a ga'l llwythi o bres a bywyda amazing ma' nhw'n gallu postio amdan ar storis nhw. Dwi jyst yn fi. A mae'n afiach. Mae'n afiach bod yn fi. A dwi methu ffocin newid y shit ynddo fi sy'n neu' fi ddim yn sbeshal nadw, so be' 'di point? Dwi jyst fatha I dunno. Fatha cachu ci. Dim byd sbeshal, na attractive, na'm byd. Jyst wbath ma' pobol yn hapun a sefyll ar weithia' a regretio fo. Fel, tu ôl i'r awyr, esbonia arwyddocâd hwnna? Um, yeah, wel, dwi'n eisiau datgelu gormod, ond um, yeah, swn i'n dweud bod, swn gallu dadla bod y teitl yn gallu bod wahanol i, i bob darllenydd mewn ffordd, i bwy bynnag sy'n darllen y nofel, um, ond ie, yeah, mae'n ma ma rhyw fath o obaith ella um, y dyfodol neu um,

rhyw fath o anelu tuag at wbath gobeithiol ella. Um, ond yn sicr geith, um, geith y darllenydd benderfynu mm. ar ôl be, be di'r arwyddocad iddyn nhw lle yn, yn, yn unigol pan maen nhw'n mm. darllen y nofel. Mm. Dwi, dwi wrth y modd efo'r clawr hefyd. Mae o'n mm. dyner, mae'n ma hyfryd o dlws a ti wedi gweithio efo dau tu hwnt o ddylentog i wneud y clawr 'ma. A dwi dwi'n iawn i ddeud bod un ohonyn nhw yn ffrind agos iawn i chdi? Yndi, yndi.
Sut ddoth y broses yna at ei gilydd a t'o' wnest ti wnest ti awgrymu rywbeth neu sut sut sut ddoth y clawr at ei gilydd? Ie, yeah, wel, o'n ffodus yn ofnadwy fod un o fy ffrindiau gorau fi, Nel Rhisiart, sy'n studio celf gang ym Mhrifysgol Loughborough, bod hi'n artist mor, mor arbennig. Um, mae chael hi mor amrwd a gwreiddiol. Um, felly, i ansicr heb amheuaeth, o'n i'n gwybod o'n eisiau i chael hi i, i wneud llun ar gyfer y clawr. Um, felly, ie, yeah, wel, um, hi oedd un o'r pobl cyntaf i ddarllen y, y nofel gyfan. Um, heblaw am Meinir, y golygydd anhygoel wrth gwrs, um, Mel oedd y cyntaf, ac um, ia, nath, nath hi dalu chydig o syniadau o gwmpas ac nes i roi'r uh, gadwedd hi, um, roi'r awenedd ei hun llwyr lle efo'r efo, uh, syniadau hi. Um, A wedyn wnaeth yy Steffan Dafydd wneud y dylunio anhygoel 'ma efo'r yr teitl a'r lliwiau ar yr adar a bob dim sy jyst 'di dal naws yn onest y ffordd mwya perffaith posib. Fatha 'swn i me- 'swn i methu dychmygu cael clawr mwy perffaith, mae jyst mor mor hyfryd. Felly na dwi'n dwi'n ddiolchgar iawn i'r ddau ohonyn nhw am wneud gwaith hollol anhygoel. Hmm. Ti,
ti ar hyn o bryd yn astudio Cymraeg a Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a da ni'n da ni wneud yr sgwrs yma a chdi'tha yn y brifysgol. A o'n i jyst yn meddwl, tywed, dwi'n cael yr argraff bo sgwennu chdi allan fwy na proses greadigol, tywed, dwi'n gwybod bod chdi yn dy hwnt o brysur, fo'n i'n dweud, myfyriwr, ond hefyd yn ymwneud efo llwyth o brosiectau cyffroes eraill. Be ma' sgwennu yn 'i olygu i chdi a ydi'r cariad 'ma at eiria' a creu 'di bod yndda chdi erioed?
Ma' hwnna'n gwestiwn mor anodd yym gawn ni ddechra' 'fo'r hannar ola' cwestiwn dwi me'wl yym yndi ie dwi me'wl dwi dwi wastad 'di bod yn fi ie, fi 'di bod yn ddarllenydd brwd iawn a wastad wedi mwynhau sgwennu. Dwi'm yn cofio'r stori gynta' i fi sgwennu yym ond fi'n cofio rhwng ella wyth a unarddeg oed, so o'n i'n sgwennu'n barhaol bron yym gen i focsys yy mo- yym rhithiau focsys adra sy'n llawn yym straeon bach wnes i sgwennu fatha rhan fwya o'r nhw jyst fatha yr penodau cyntaf o nofela, um, achos o'n i'n dechrau un stori, a wedyn symud ymlaen i stori arall, achos o'n i'n gael syniad arall, a wedyn symud ymlaen yn nesaf, ac o'n i'n i byth yn stopio. um, felly, na, yn sicr, mae sgwennu'n rhywbeth sydd wedi bod yn rhan ohono fi ers erioed, ac swn i'n methu dychmygu peidio sgwennu. Um, Mae'n rhan mor, mor fawr o, o pwy ydw i. Um, ond na, i fi mewn ffordd, yr, yr hyn dwi'n mwynhau fwyaf am sgwennu, dwi'n meddwl, ydy, a be mae'n olygu fi mewn ffordd ydy'r y, yr, um, y cyfle yma i uh, fynd fewn i feddyliau y cymeriadau ac, ac wedyn trwyddyn nhw cael rhyw fath o um, rhyw olwg gwahanol o'r byd. yeah. cael, uh, yeah, trwy'r cymeriadau, achos mae, dwi'n dwi licio sgwennu am gymeriadau sy'n eitha gwahanol i fi, uh, felly dwi'n cael um, profi'r byd mewn ffordd gwahanol, profi a dysgu mwy am bobl, dysgu mwy am fywyd. Um, a mae hynna'n beth arbennig iawn iawn. Dwi'n dwi teimlo ffodus mod i'n um, yeah, mod i cael cyfle i, i wneud hynny, mod i'n wir yn mwynhau mm. uh, wneud hynna hefyd. Mm.
Wel, dwi'n mawr obeithio, oeddech chdi'n sôn bod yna rhyw egin sawl nofel mewn llyfrau gwahanol gen ti, a dwi'n siŵr gwn i weld Sawl nofel arall gen ti eto? A dwi, wel, wir yr, dwi methu witsiad i ddarllen heini chwaith, ond diolch am galon i chdi am y sgwrs a llongyfarchiadau gwresog ar gyhoeddi Tu ôl i'r Awyr. Fel o'n i'n deud ar y dechrau, mi fydd Tu ôl i'r Awyr yn aros efo fi ac yn sicr yn un o'r llyfrau gorau dwi wedi ddarllen. Cofiwch fod Telyrowyr ar Werth yn eich siopa llyfrau lleol naw punt naw deg naw ydy hi, a dwi'n gwybod y byddwch chi, fel fi, yn falch bod chi wedi i darllen o. Dwi'n gwybod hefyd, Megan, gei di ymateb anhygoel i'r gyfrol yma. Mae hi wedi bod yn fraint i mi gael dy holi di a sgwrsio efo chdi fel yma, a pob hwyl i chdi efo'r gyfrol a dwi'n gobeithio hefyd bod chdi yn mynd i gael yy rhyw ddathliad bach i nodi'r achlysur er gwaetha' falla bod 'na chydig bach o gyfyngiadau ond ia pob hwyl i chdi efo bob dim a llongyfarchiadau mawr iawn. O, diolch yn fawr, mae'n bod yn fraint cael, cael fy holi gan, gan y ti, diolch.
diolch.